wagi d lexbar lxir yut nubas taqbaylit yettawḍen ɣurwen ɣef lmuja talmast mitin u xemsa lmitrat la slaman nwen aytmaten di setma leqbayl Bɣiɣ ad sellmeɣ amezwaru iḍ-agi ɣef wid iwumi yettwakkes-asen iẓri. Wid ur nettwali ara lxilaf yellan gar ṭṭlam d tafat. Wid ur nesɛi ara lefraḥ ad ẓren udmawen n warraw-nsen ad skeden iberdan deg-s teddun, la akked lbiɛa ucerɛan ddunit i ten-d-izzin. Ayetmat d isetma, ur ḥesbet ara tderɣlem ala xaṭer ur kun-iḥemmel ara Ṛebbi. Acḥal d abrid medden am kunwi yessnen Ṛebbi axir n wid yeţţujerrben ddunit d cehwat-is ikkaten ɣer wallen-nsen kul ass. Mi d-ixelleq Ṛebbi bunadem, yuqem deg lǧeţţa-s xemsa leḥwas, yeɛni tazmert ad issel s imeẓẓuɣen-is, ad iẓer s wallen-is, Tazmert ad isfuḥ s wanzaren-is, ad iɛreḍ ad iɛaqel lbenna n wayen ikecmen deg imi-s. Lauked tazmert ad innal lḥaǧa, ad tt-isferfed, armi iɛaqel d acu i d ṣṣifa-s. Xemsa lḥewwas-agi ttnufken-as i bunadem iwakken ar yidir tudert-is ṭaqa s lfehma. Sɛasɛa, tettwakkes-as yiwen n lḥewwas-agi. Ur nefhim ara acu ɣef Rebbi i xeddem akka agni yiwen n lxuluq-is, mačči i wayeḍ. Lameɛna, ɣas ur isell ara waɛẓug, acḥal d abrid yesɛa rebɛa lḥewwas nniḍen iṣeḥḥan, issenfeɛ-iten ad yidir tudert-is meḥsub s lqanun ameyyeḍ. Acuɣef ur ihebbel ara aderɣal mi ur yettwali ara amatmaten-is? A lxaṭer, ulamma tettwakkes-as tazmert ad iẓer s wallen-is, mazal-as tazmert ad isell s imezɣuɣen-is, ad iseḥḥu s tilin n watmaten-is mi qerben ɣur-s. Mazal-as tazmert ad innal warraw-is, ad iɛqel lxilaf gar-asen, imi yiwen deg-sen d afwayan yesɛan acekkuḥ yessekrafen, wayeḍ d awezlan ideɛfen. Mazal-as i uderɣal tazmert ad iɛreḍ lqut, ad iɛqel lxilaf gar tiẓurin d seksu. Ɣef wayagi, mkul yiwen deg-neɣ, ɣas ur ikemmel ara, ɣas nxuṣṣ di ṣṣeḥḥa, Nesɛa irkul, sebba, ɣef ara ncekker Rebbi. Wis ma tɛeqlem ayetmaten di setma belli lan sin leṣnaf iderɣalen. Lan wid iderɣlen deg wallen-nsen ur nettwali ara ddunit i ten-d-izzin. Llan aṭas yettwalin ddunit i ten-d-yezzin ur nettwali ara ayen iɛennan d ula Ṛebbi, s wallen n lfehma bu ulawen-nsen. Iwumi Cciṭan, Ṛebbi leqrun-agi, isderɣel leɛqel-nsen i wakken ur d-tcerreq ara fell-asen tafat n Inǧil lɛaḍima n Lmasiḥ yellan d ṣṣifa Ṛebbi. Ɣef idag igad-agi i d-inna Yunenbi, sellen, sellen, ur fhimen ara maḍi, Sekden, sekden, ur ttwalin ara maḍi. Imi ulawen-nsen qquren, imzuɣen-nsen ẓẓayit. Qqnen allen-nsen. Amer ad walen s wallen-nsen, ad slen s imzuɣen-nsen, ad fehmen s ulawen-nsen, ad d-uɣalen ɣer Rebbi, ad ten-iseḥlu. D lebɣi Rebbi ad aɣ-d-yerr iẓri i d-ikkes seg-neɣ Cciṭan s tiḥila-s. Mi d-yusa Sidna Ɛisa ɣer ddunit, netta i tussma tafat n ddunit. Yerra-yasen iẓri i waṭas iderɣalen ur nettwali ara ddunit i ten-d-izzin. Yusa-d diɣen ad iffeǧǧeǧ iga ad iqqimen di ṭṭlam la ur k-ttili lmut, i wakken ara yerr lqedam-insen deg ubrid tafat Rebbi. Yusa-d ad iɣleb cciṭan ibɣan ad isderɣel lɛibad, i wakken ur tettcerriq ara deg wulawen-nsen tafat n Inǧil lɛaḍima n Lmasiḥ. Yusa-d ad yeldi ad allen iderɣalen, ad ten-yawi deg ubrid ur ssinen ara, ad ibeddel zdat-sen ṭṭlam n Cciṭan d tafat n Ṛebbi. Ḥesset ad awen-iɣer Yidir ayen yettwaketben ɣef yiwen n yiderɣalen-agi.
Yiwen wass, Ssid Ɛisa, akken iteddu Iwala yiwen wergaz d aderɣal seg wasmi i d-ilul. Ṭṭelba-t, steqsan-t, nnan-as, A Sidi, anhu i iḍelmen? I idenben d netta neɣ d imawlan-is armi d-ilul d aderɣal? Ɛisa iǧaw-iten, Mačči yeɛni d netta neɣ d imawlan-is i idenben, walakin

D nekk i d tafat n ddunit. Mi d-yenna aya, iɛedda, yessusef ɣef lqaɛa, yexdem tallaɣt, yesfeḍ-itt, yuqem-itt i wallen uderɣal-nni. Yenna-as, Ruḥ ɣer ugelmim n Silwam, lmeɛna Silwam, lmeɛna-yas yeɛni n Silwam, umceggeɛ, dɣa iruḥ, yessared akken, yessared, ldint-d wallen-is, isekked lǧiran-is, lakk d wid i t-issnen. Gzik. D msarf, d imserref. Nnan-as, nnan mačči, mačči d win ittɣiman akken ittserrif. Kra qqaren d win, kra qqaren mačči d win, kra qqaren ittemyakacbi ar ɣur-s. Dɣa netta yeqqar-asen, d nekk. Imi nnan-as, amek ihi i d-ldint wallen-ik? Iǧaweb-iten, Argaz-nni mi qqaren Sidna Ɛisa, iwaq, iweqem-iyi talaɣt, mi iweqem talaɣt iceggeɛ-iyi ad ssirdeɣ seg ugelmim n Silwam, ruḥeɣ ssardeɣ, tura sekkdeɣ iman. Nnan-as, Anda yella wergaz-agi? Yeǧaweb-iten, Ur ẓriɣ anda yella. Yiwet lḥaǧa kan i ẓriɣ, lliɣ

Tikwal d wid ur nettwali ara ddunit i ten-d-izzin cehwat-is i yettwalin s lfehm ambul, leɛǧayeb yeɛnan ddula Rebbi. Tikwal yessefk-as i Rebbi ad yerr walbaɛḍ i ṭṭlam uqbel ara iḥessis bunadem-nni ṣṣut Rebbi. Seg yella yiwen urgaz itebɛen ddin s unṣaḥ arma yerra ɣer lḥabs kul win itebɛen abrid n Sidna Ɛisa, imi s lḥisab-is xalfen lqanun n Rebbi. Argaz-nni isem-is Cawul. Yiwen wass akken iteddu ad yerr kra imaseḥḥiyen ɣer lḥabs, tecɛaceɛ tafat tameqqrant fell-as seg yigenni, yeɣli ɣer lqaɛa yesla i ṣṣut-is iqqaren, A Cawul! Acu ɣef i yi-tqahareḍ? Caul iǧaweb, Acu ka sidi? Sidi inna-yas, Nekkini d Ɛisa nni tqahreḍ, lakin kker fell-ak, ekcem ɣer temdint, ad ak-inin ayen isefken ad txedmeḍ. Irgazen i t-irufqen bedden susmen, slan i lḥess, lameɛna ur walan yiwen. Caul ikker si lqaɛa mi yeldi wallen-is, ur iwala acemma. Ṭṭfen-as afus, wwin-t ɣer temdint. Iqqim teltyam, ur iwala, ur ičči, ur iswi. Akken iqqim teltyam-nni deg ṭṭlam, Ṛebbi issefhem-as i Caul aṭas n leḥwayeǧ. Dɣa yella di temdint-nni yiwen n ṭṭaleb isem-is Ḥananiya. Iwehha-yas-d Ssid, inna-yas, A Ḥananiya, kker fell-ak! Ruḥ ɣer uzniq leflani, ad tafeḍ yiwen isem-is Cawul, ittdeɛɛu Ṛebbi. Iẓra yiwen urgaz isem-is Ḥananiya, ikcem ɣur-s, isers ifassen-is fell-as, iwakken ad t-id-yerr iẓri-ines. Ḥananiya yugad, iǧaweb, A Sidi, sliɣ aṭas n yemdanen i yennan argaz-agi ixdem aṭas n ccer i lqadisin di Bit Lmuqeddes. Yesɛa deg ufus-is lḥekma ad icudd wid ittdeɛɛun s yisem-ik. Lameɛna Ssid inna-yas, Ruḥ, lxaṭer argaz-agi d lḥila, xtareɣ ad yawi isem-iw zdat wat leǧnas. Ḥananiya iruḥ ɣer uxxam-nni anida yella Cawul, isers ifassen-is fell-as, inna-yas, A Cawul, gma! Ssid, yeɛni Ɛisa, i ak-iḍehṛen deg ubrid, iceggeɛ-iyi-d iwakken ad k-d-yuɣal iẓri-inek, ad teččareḍ s Ṛuḥ Lqudus. Imir-nna ɣlin-d seg wallen n Cawul am iqecran, dɣa iwala. Deg wass-nni, yebda ittbeccir deg leǧwameɛ belli Ɛisa d netta ay d Mmi-s n Rebbi. Aytmaten tisetma, fiḥel ma tlam d iderɣalen neɣ wid iferrzen swaswa, ur sɣaret ara ulawen-nwen ɣef Sidna Ɛisa, tafat n ddunit, akken yexdem Cawul. Yebɣa ad ken-yerr ula d kenwi d lḥilat ara yawin isem-is i wiyeḍ, iwakken ara ttuselken akk s yisem-is.

Win inan, qelbet ad tafem, aql-iyi tura ufiɣ ayen ttqellibeɣ. Gma-t neɣ ulama ur yettwali ara s wallen-is, akken ittḥessis, inuba lexbar n lxir kur ddurt, tebda ad tecreq gul-is tafat lfehma. Ttwaldin-as allen n leɛqel-is, s lmithal iẓra Sidna Ɛisa, ifhem d netta i d-yusan ad ifeǧǧeǧ iga ad iqqimen deg ṭṭlam am netta. Mačči kan ṭṭlam n ddunit i s-d-izzin, lameɛna i gad iqqimen deg ṭṭlam n ddnub iɣelben at ddunit irkul. Dɣa gma-tneɣ yufa tidet, imeslayen n Sidna Ɛisa mi d-yenna win i itebɛen ur ileḥḥu ara di ṭṭlam, lameɛna yesɛa tafat tudert, yiwen n lefraḥ, yiwet n lehna n wul, iɣelben irkul lehmum n ddunit. Imi win itebɛen Lmasiḥ tettunefk-as iẓri n wul, ad ifhem lɛaǧayeb i d-ihegga Rebbi.

Sidna Ɛisa yesɛa tazmert ass-a mazal yezmer ad d-yefk tudert tafat-is d lḥeqq-is i kra n win i t-iqeblen deg wul-is. Kra n win yumnen yis-s ur d-tettxaṣṣa ara tafat-is mkul ass. Tafat-is daymen tettili d wid irran leɛnaya-nsen fell-as, t-yumnen i yettẓallan i t-iṭalaben mkul ayes. Ass-a kunwi, ayetma, zemrem ad d-ikcem ɣer wulawen-nwen ma tqeblemt s laman ad tqeblem imeslayen-is.
Ɣur-i yiwet tektabt isem-is Apprend i aɣ-yesfehmen acu yettak Sidna Ɛisa i wid i d-yettasen ɣur-s. Tafat d yiwet tektabt-nniḍen. apprend ḥefḍet la lumière tafat sna tektabin s tefransist taqbaylit neɣ s taɛrabt ara ceggɛeɣ i win ara yeketben ddurt-agi aktbet ihi inuba lexbar lxir boîte postale 141 Monte Carlo Monaco ɛejlet ad tafem amaru aktbet lɛelwan-nneɣ ur ttut ara ad aɣ-tceggɛem win-nwen nuba lexbar lxir Tabwat n tibratin 141 Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset lǧemɛa i d-iteddun inuba nniḍen s taqbaylit ɣef lweqt-agi am dima. Nubat-agi ttawḍen-d ɣur-wen ɣef lmuja talmast 205 metrat 1467 kilowat seg umaṭaf Monte Carlo.